F'dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, Ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art, b'qalbhom ittaqtaq, ma jafux x'jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruħhom ħierġa bil-biża' billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja. Għax il-qawwiet tas-smewwiet jitqallbu. Imbagħad jaraw li l-Bin il-Bniedem ġej fi sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, Qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Oqogħdu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux il-ħafna tħassib għall-ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom. Li ma ssibuhx dak il-jum fuqkom għala rrieda? Għax hu jum li għad jaqa' bħal nassa fuq kull min jgħammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u itolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem Bin il-Bniedem. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Inti temmen li d-dinja kif nafuha illum se tispiċċa hekk kif Ġesù qalilna? Ġesù iwissi lil dawk li kienu joqogħdu f'Ġerusalemm dwar id-distruzzjoni tagħha minħabba li hi rrifjutat il-Vanġelu. Ġesù jitkellem ukoll dwar il-ġudizzju fl-aħħar tad-dinja. Huwa biss il-għama spiritwali li jżommna milli nagħrfu s-sinjali ovvji tad-diżastru li ġej, f'Jum il-Ġudizzju, għal dawk li rrifjutaw li jagħtu widen għall-Kelma ta' Alla li ssalvana u għall-grazzja tiegħu. Ġesù kien onest b'mod komplet u qal lid-dixxipli dak illi kellhom iħallsu biex jimxu warajh. Minkejja li l-prezz huwa kbir, hu wiegħed li qatt ma jitlaqhom waħedhom, imma li jkun dejjem magħhom fi żmien ta' tribulazzjonijiet. Il-qaddisin u l-martri li għaddew minn turmenti u anki minn mewt, għamlu il-ħabsijiet tagħhom tempju ta' tifħir minn fejn kienu jfaħħru lil Alla, u l-irbit tagħhom tron għall-glorja ta' Alla. Huma kienu jafu li l-preżenza ta' Kristu fosthom kienet dejjem f'kull ċirkustanzja magħhom biex issalvhom. Ġesù joffrilna s-sigurtà meta aħna affaċċati mat-theddid ta' din id-dinja. F'Luqa, kapitlu 21, vers 18, Ġesù jgħid, Lanqas xagħra minn raskom ma tintilef. Id-dixxiplu li jimxi wara Kristu jista' jitlef ġismu. Imma mhux ruħu. L-akbar don li għalih għandna nkunu grati u li għandna nirringrazzjaw lill-Alla tiegħu hu s-salvazzjoni u l-adozzjoni tagħna bħala uliedu. Għandna nirringrazzjawh għaliex it-tama hi kollha fil-ġenna u fil-wegħda li Ġesù għad jerġa' jiġi biex jistabilixxi b'mod sħiħ is-saltna tiegħu tal-paċi u tas-sewwa. Ġesù jitkellem dwar it-tieni miġja tiegħu bħala fatt magħruf. bħala avveniment ċert li għandna nistennew li jseħħ. Din il-miġja se tkun immarkata b'sinjali li kulħadd se jagħraf, sinjali li se jwerwru lil dawk li ma jkunux ippreparati u jimlew bil-għaġeb lil dawk li jkunu lesti biex jiltaqgħu mal-Mulej. Meta l-Mulej jerġa' jiġi, hu jistabilixxi l-ġustizzja u s-sewwa. u jagħti l-ħlas mistħoqq lil kull min qdih tajjeb. Il-ġudizzju tiegħu huwa sinjal ta' tama għal dawk li jafdaw fih. U inti, tittama f'Alla u fil-wegħda tiegħu li jerġa' jiġi u jistabilixxi s-saltna tiegħu fuq l-art kollha? Hemm xi ħaġa f'ħajtek li żżommok lura milli tirċievi l-ferħ u l-libertà li l-Mulej joffrilek? Alla jrid li qlubna jkunu għalih u għas-Saltna tiegħu. Imma qlubna ġieli jkunu mtaqqla bil-ħafna preokkupazzjonijiet u bid-dnub. Ġesù joffrilna l-libertà vera. Il-libertà mill-qawwa tad-dnub u mill-ħela. Il-ħela tagħna nfusna fuq affarijiet li mhumiex neċessarji u li jbegħduna minn Alla. Ġesù joffrilna l-libertà mill-qawwa tal-vizzji u mill-iskjavitù tal-passjonijiet tagħna. Milli nagħmlu l-ikel, ix-xorb u affarijiet oħra bħala sidien tagħna, minflok bħala l-qaddejja tagħna. U Ġesù joffrilna l-libertà mill-qawwa tal-anzjetajiet u tal-inkwiet żejjed li jipparalizzawna. Li nkunu mimlijin bil-biża' minflok inkunu mħeġġa bl-imħabba ta' Alla. Ġesù iwissina dwar it-tentazzjoni li aħna naqgħu lura, li nitbiegħdu mit-triq, jew li norqdu l-irqad spiritwali. Huwa vera faċli li aħna ninqabdu nkunu mhedija f'ħafna affarijiet tal-mument preżenti u li nittaqlu b'ħafna nkwiet. Il-Mulej jaf bin-nuqqasijiet u l-isforzi tagħna kollha u jagħtina l-grazzja biex aħna nġorru s-slaleb tagħna u nimxu warajh fit-triq tal-qdusija. Imma hemm ħaġa waħda li hu ma jittollerax, l-indifferenza jew li nkunu passivi meta aħna għandna nfittxuh b'qalbna kollha, u l-attitudni tagħna li aħna ma nagħtux każ jew Li ma nagħmlu xejn. Alla jistenna ħafna mingħandna, jistenna dak li aħna ma nistgħux nagħmlu mingħajr l-għajnuna tiegħu. Il-grazzja tiegħu hi biżżejjed. Hu jistenna minna li nkunu attenti għall-miġja tiegħu f'kull ħin, li nitolbu b'mod speċjali għall-qawwa u biex nipperseveraw fil-fidi, li ngħaddu minn provi li jiġuna u li naħarbu kull tentazzjoni tad-dnub, speċjalment tal-apostesija, jiġifieri li aħna niċħdu lil Kristu minħabba il-biża' jew is-suppervja. Alla huwa dejjem lest li jimlina bil-grazzja u bil-qawwa tiegħu, U qalbek tixxennaq għal Alla? Jew hija mtaqqla b'ħafna affarijiet oħra? Mulej, imlina b'tant u tant affarijiet tajba li jiġu minnek. Imla lil qalbi bil-imħabba, bil-paċi, Bil-ferħ u bis-sewwa tas-Saltna tiegħek. Għażiża Marija, Omm ħelwa tiegħi, itlob miegħi u għalija biex qalbi titħeġġeġ bin-nar tal-Ispirtu s-Santu ħalli jien nixxennaq dejjem iżjed għas-Saltna ta' Ibnek u għall-miġja tiegħu fl-aħħar jum.